اسلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو دوست احباب سارے سب سجن بیلی احباب تندرست فٹ فاٹ ہوسن جتھاں بھی ہوسن خوش ہوسن خوش پیاس ہوسن اج دا ماشاءاللہ پیارا جا سرائیکی ولاگ کرے نے شروع ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے پیارا جا کیونکہ بارشاں ڈس گئے بارشاں دا موسم ہے تے بارشاں فی الحال تے کیا نہیں آندیاں بھائیاں لیکن میں آدھا کمال موسم ہے کمال خوبصورت ویدر بنا ہے

تے باقی اساں معاشرے یہ بھی پریشان ہو گئے ہم بھی پریشان ہو گئے کرو پھر
کھول جلدی کر دیر تھیندی پی ہے یار دیر تھی کہ گئی ہاں، جلدی کھول اے وی بارے ملانگے ہیں اللہ لوگ بندے ہیں تے تالا کھلنا دے ہے گیا نے نگل با کھلیں دے کھڑے ہیں تے باقی ویور سارا چینل ماشاءاللہ مارو سسکرائب پریس کر چھوڑو ساڈی ویڈیو واچ کرنی ہے تا دل تو تہاڈا شکر گزار ہیں تاکہ پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے نظام سرائیکی کلچر دا ماحول ڈکھے سوراں دے پاک ویلیج لائیو سلیم کھوکھے والا یو میوزک ابوری ساڈے نال ہے مجھے ایڈو سامنے آویں نا ایڈو آ کے ویوراں کو سلام کر لو ویور مجاہد ملنگ دا سلام تھی گیا تے کوئی پیغام میسج ہے کلندری ملنگ کیلے گئے چلے گئے ویور سارے قلندری ملنگ چلے گئن ساکوں پتہ ہی نی لگا اساں کدھیں گئے ہویا سے تے ملنگ سارے اتھوں تھی گئن غائب روانہ قلندر دے میلے تے چلے گئن تے مالوی مجاہد صاحب دے اساں رہ گئے ہیں۔ اے ساڈے علم وی لگے کھڑن اے سبز علم ہے اے ریڈ کلر دا علم ہے تے ماشاءاللہ مجاہد ملنگ صاحب ہوری کھڑن تھے ڈسیندے پئن علم کتھے کتھے لگے ہن تے ماشاءاللہ باقی پیارا جیہا تہاکوں ویڈیو واچ کریسوں ساڈی۔

شاباس بیٹا بہت بڑھیا ڈے سی اور اللہ پاک کامیابی دے سی تے باقی تساں سارے نال میں تعاون کرے سو راندے محبتاں کرے سو راندے تے اساں انشاءاللہ صلہ ضرور چاہے سو تے کیا بندے پہنچے اسے ماشاءاللہ روزی روٹی کرے نے اللہ اللہ کرے نے سارے کے دعا کیتی کرو سپیشل پرسن ہے تے باقی تہاڈی دعا نال ہی تے ساکو اللہ پاک نے کامیابی دیونی ہے نہ ویور تے باقی ماشاء اللہ مجاہد صاحب ہوری کیبن کھولن تے زور شور اچ ہن تے ایڈو ماشاء اللہ خوبصورت جے بیل گاڑی وی ویندی پئی ڈیدے پے وینا اے وی ویور سرائیکی کلچر دی سخاوت ہے خوبصورت جے نظام ہے ویور میں دا کیا بات ہے تے باقی میں ساڑے نال جڑے رہا سو اتھے بہیاں وی ریڑھیانیاں پین ماشاء اللہ ڈھیر ساریاں ڈیدے پے تو سارے بیک گراؤنڈ اچ ریڑھیانیاں پین چوک تو ماشاء اللہ مڑ کے مجاہد صاحب چلو سلام کر چھوڑو ایڈے سامنے آؤ نا سلام کر چھوڑو ٹھیک ہے ویور مل دے اگر نیکسٹ

اے تالے سارے چابیاں ہاتھ اچ ہن تالے کھلیندے پئے تے باندے پئے روزی روٹی دے ٹھیک ہے سائیں ٹھیک ہے بلب بھی بند کرنے وی ورا دے بلب شلب ساڑے بلدے پئے تے بند کرینے تے بانے ماشاءاللہ ویور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارش آندی پئے ویور ویدر بڑا پیارا خوبصورت جیا تھی گیا ویور ماشاءاللہ ویورے ڈیکھو بارش تا ویدر بن گئے بارش آندی پئی ہے ڈیکھو روڈ گلے تھی گئے فصلاں خوبصورت تھی گئی ہیں نظارہ بڑا پیارا تھی گیا خوبصورت جی ویور ماشاءاللہ میں آنا سبحان اللہ بڑا پیارا موسم تھی گیا ویور تے ماشاءاللہ میں محبتہ منڈین دیا سن نال جڑیا تو سن دے دے پہ بیک سائڈ دے کتنی گرین گرین تے کتنا خوبصورت جی نظام بن گئے ماشاءاللہ تو سن میں سپورٹ کریں دیا ہو تاکہ پیارے پیارے نظام تے خوبصورت جی سرکی کچھر دی سخافتہ دکھیں دے رہا سو

ماشاءاللہ ویور سارے چھوٹے جے گاؤں ایک ٹرالا ہے ہمدے چٹی سفید سیمنٹ آلے آندہ تے میں آدھا کیا بات ہے ویور اخیر کی تھی بات ہے ویور ماشاءاللہ سارے یہ تو گاؤں چھوٹا جے چھوٹی جے آبادی یعنی کہ سارے چھوٹا جے سیٹی ہے ضلع علاقہ ہے تے اتھے گھنڈا ماشاءاللہ موسم بڑا پیارا بنا ویدے اتھے بدل بنے ویدے خوبصورت جے پیارے پیارے ویدر بنے ویدے کمال جے چیک کرو ویور تے ماشاءاللہ محبتاں دیتیاں کرو پیارے پیارے کمنٹ کیتے کرو خوبصورت جے اینو با بزرگ ہوری ساڑے نا پڑوسی ہیں گھاس لے کے ویندے پین اپنے ڈنگراں کیتے ماشاءاللہ خوبصورت جے تے باقی کسا کو پیارا جے ویلاگ نو ساکو محبتاں کیتے کرو پیارا جے ویلاگ نو ساکو کمنٹ کیتے کرو پیارا جے ویلاگ نو ساکو محبتاں ونڈیاں کرو تو پیارے پیارے سرائیکی نظارے گھن کے میں دکھیندے رہو خوبصورت جے سرائیکی کلچر دے تے باقی امید کریسوں تہاکوں پسند آسی ساڈا ویلاگ ساڈی خوبصورتی تے باقی نال جڑے رہسوں تہاکوں اگاں دا ماحول چیک کروینے پیارا جیاں۔ ویور ماشاء اللہ ٹرین دی انتظار کریندے پئے ٹرین آندی پئی او سامنے لائٹاں بلدیاں نی ویور ڈیدھے پئے وینا کلندریاں ملنگاں دی ٹرین آندی پئی تے تہاکوں ٹرین دا نظارہ ڈیکھینے تے نال رہسوں ساڈے سپورٹ کریسوں محبتاں کریسوں آندے اے جھولے لال دے ملنگ آندے پئے نی ٹرین تے اے بڑی سپیڈ ٹرین آندی پئی تے لیکن اساں تھوڑا پیچھے تھی وینے۔

A few moments later. کافی دیر تو بعد تھوڑا بھرا یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا حاضر تھی ہے تے ماشاءاللہ پیاری جی ویڈیو ہے آج دے پیارے جے ولاگ نال خوبصورت جے ولاگ نال سرائیکی کلچر دے پاک ویلیج لائف دے ولاگ نال ہفتہ بھرا کمنٹ کرے سو ہفتہ بھرا کمنٹ کر کے دسے سو کہ تھوڑا تاکو سارا آج دا ولاگ کیسا لگے سرائیکی نظارے سرائیکی دیہاتی ماحول سارا کیسا لگے تے ایڈو ماشاءاللہ کہ ایک ٹرین گزری ہے بھائی ٹرین ویندی پہ ویور چیک کر سکدے وے اے سامنے اے تھوڑی دیر پہلے نا کراس پی ہے ٹرین

معذرت خواہ ہیں لیکن اساں سیلیبریٹاں کوں وی ملن دی کوشش کیتی ہے کیونکہ ساڈے ماڑے جے کوں کوئی وی نی ملن کیتے راضی فی الحال گال سیدھی جئیں ویور تے باقی اللہ پاک نے انشاءاللہ ساڈی اواں کے حوصلے بلند ہوئے نا بختاں ساتھ ہوئے کہ شعر وی ہے شعر بڑا پیارے اواں کے بختاں ساتھ ڈیتا تے انشاءاللہ تعالی کے حوصلے کامیاب بلند رکھے سوں تے سارا زمانہ دیکھ سو ضرور دیکھ سو انشاءاللہ لیکن فی الحال تا کوئی وی توجہ نی کریندا چلو کوئی مسئلہ گیا نی ویور کدی نا مایوس نی تھے اللہ پاک دی اللہ پاک دی بارگاہ اچ ہر چیز منگدے ہیں اوندی بارگاہ اچ اساکوں ہر چیز ملسی سارا ہک ہزار سبسکرائبر کرواؤ چا سارا چار ہزار گھنٹہ واچ ٹائم ہے او پورا چا کرواؤ سارا چینل ماشاءاللہ مونوٹائز تھی ویسی ساکوں اللہ پاک ساری تھوڑی باتی ساڈے تے رحمت آ ویسی تے ول تاکوں پیارے پیارے ماحول ڈیکھے سران دے اج دے ولاگ نوں ساکوں ڈیسو اجازتاں لائک مارو یار مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائکس چاہیے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے